Цыппӕрӕм сӕр Хуыцауы раз, стӕй йӕ паддзахы бартимӕ чи ӕрцӕудзӕн ӕмӕ удыгӕстӕн ӕмӕ мӕрдтӕн тӕрхон чи кӕндзӕн, нӕ уыцы хицау Йесо Чырыстийы раз дын фидарӕй фӕдзӕхсын: Хъусын кӕн Хуыцауы ныхас, амонӕй, фадат дын куы уа, уӕддӕр ӕмӕ дын куы нӕ уа, уӕддӕр. Цӕстмӕ дар, уайдзӕф кӕн, рӕвдау, амон фӕразонӕй, уымӕн ӕмӕ ӕрцӕудзӕн ахӕм рӕстӕг, ӕмӕ адӕм раст ахуырадыл сӕхи атигъ кӕндзысты. Сӕ монцтӕм гӕсгӕ сӕхицӕн ӕвзардзысты, сӕ хъустӕн ӕхсызгон кӕй ныхас уа, ахӕм бирӕ ахуыргӕнджытӕ. Ӕцӕгадмӕ нал хъусдзысты ӕмӕ баууӕнддзысты аргъӕуттыл. Фӕлӕ дӕумӕ кӕддӕриддӕр уӕд уӕззау зонд, зынтӕн у фӕразон, адӕммӕ хӕс фарны уац, кӕронмӕ бакӕн дӕ куыст. Мӕн та рӕхсчы ӕрхастӕуыдзӕн нывондӕн, ӕмӕ ацы дунейӕ мӕ ацӕуыны афон ралӕууыд. Тох кодтон хъӕбатырӕй, мӕ фӕндагыл ацыдтӕн кӕронмӕ, мӕ уырнындзинад бахъахъхъӕдтон. Ныридӕгӕн мын цӕттӕ у рӕстгӕнӕджы хӕрзиуӕг, ӕмӕ мын ӕй уыцы бон ратдзӕн хицау, ӕнӕхӕрам тӕрхонгӕнӕг. Ӕмӕ ӕрмӕст мӕнӕн нӕ, фӕлӕ йын йе рцыдмӕ чидӕриддӕр зӕрдиагӕй ӕнхъӕлмӕ каст, уыдонӕн дӕр. Бацархай рӕхджы мӕм ӕрцӕуыныл, уымӕн ӕмӕ Димас ацы дунейы фылдӕр бауарзта, ныууагъта мӕ ӕмӕ ацыди Фессалоникӕмӕ, Крискенттӕ ацыд Галатимӕ, Тит Далматимӕ, иунӕг Лукӕ ма ис мемӕ. Марк ракӕн демӕ, уымӕн ӕмӕ мӕ уый Хуыцауы куысты хъӕугӕ кӕны. Тихикы арвыстон Эфесмӕ, Куы цӕуай, уӕд рахӕсс, карпмӕ Троадӕйы кӕй ныууагътон, уыцы пӕлӕз, стӕй чингуытӕ, уӕлдайдӕр сӕракыл фыст чингуытӕ. Бирӕ фыдбылызтӕ мын сарӕзта ӕрхуыгуырд Александр, хицау ын бафиддзӕн йӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ. Ды дӕр дзы дӕхи бахиз, уымӕн ӕмӕ тынг лӕууыди, цы дзырдтам, уый ныхмӕ. Фыццаг хатт мӕхи сраст кӕныны сӕраппонд куы дзырдтон, уӕд мемӕ ничи уыди, уымӕн ӕмӕ мӕ иууылдӕр ныууагътой, Хуыцау сын ӕй ныббарӕд. Фӕлӕ мӕм хицау ӕрцыд ӕмӕ мӕ сфидар кодта, цӕмӕй фарны уац мӕ руаджы хъуыстгонд ӕрцӕуа ӕххӕстӕй ӕмӕ йӕ муртаттӕ се ппӕт дӕр фехъусой. Афтӕмӕй ӕз раирвӕзтӕн домбайы дзыхӕй. Хицау мӕ бахиздзӕн алы ӕвзӕр хъуыддагӕй ӕмӕ мӕ фервӕзын кӕндзӕн йӕ уӕларвон паддзахадӕн, Кад ын уӕд мыггагӕй-мыггагмӕ! Амен! Саламтӕ радт Прискиллӕ ӕмӕ Акиллӕйӕн, стӕй Онисифоры хӕдзаронтӕн. Ӕраст баззади Каринфы, Трофимы рынчынӕй ныууагътон Милеты. Бацархай зымӕджы агъоммӕ ӕрцӕуыныл. Саламтӕ дын дӕттынц Эвву, Пуд, Лин ӕмӕ Клавдия, стӕй ӕфсымӕртӕ иууылдӕр. Хицау Йесо Чырысти уӕд демӕ, Хуыцауы хорзӕх уӕ уӕд!